ave manheru mhuri yezimbabwe kune vari kutangana kusangane nemuchirongwa chedu chekubatsira chatete joyce eh, foundation tiri kuno kumabvuku eh, mustreet inonzi yo chizhanje opposite apostolic faith mission in zimbabwe ndo patiri eh, pane mukadzi watashanyira watanzwa naso brother eh, kuti pane zviripo zvingada attention yedu as a family of zimbabwe saka eh, follow me eh, mukati muzvionere mega musaite makunzwa kana makuwa kuwa chiita nesika ndi mabhuku mhm. ava ndo mukoma so brother vati director panapa eh, mama vakadii mototaurisa mototaurisa mototaurisa orit pano patina mama mweti kwamai ani ndetwamaitakudzwa sunday maitakudzwa sunday e, eh, nevana vavo ah, ndovese handiti orit chimboti taurai muchidimbuti nhau yenyu eh, yakamira sei chii chakaitika eh, kuti muzopedzisira mave panapa makugara panapa ngati murume wangu akashaya ashaya kudaro murume wangu akashaya muna january ashaya murume wangu muna january hama dzemurume wangu ndokabva wandikandira mabheki panze kobva wandiudza kuti ibva pano hatikwanisi kuti tigarisane newe kobva ndavabvunza munogondiudza ndibve pano ndisina hama dzangu vakandikandira zvinhu panze vakati hatikwanisi kuti tigarisane newe nekuti murume wako wanga wakagarira panapa akafa ndobva ndatora zvinhu zvangu ndobva ndabva ipapo ndobva ndaenda unochengetesesa zvinhu zvangu mulaini metaigara imomo ndobva ndauya bva ndataura nagogo ndiwakakura uchindichengeta ndakauya panapa ndine 15 years gogo avabva wanditi ah isusu tinokuti tikurase ini ndakakuchengeta bvaro une 15 years uchigara panapa hazviite chienda unotora zvinhu zvako uita sei kuyozogara panapa ndokuyozogara kwandakaita nagogo orati gogo ava ndiani wenyu ndimai vababa here kana ndimai vamai havasi mai vababa vangu ingati tete vavo handazi yemurume wavo ndo pane ukama hwedu saka mm. muri kuti imimi hama eh, dzemurume murume wenyu arwara mati akarwara nditika ndokushaya ndobva makandirwa zvinhu panze mm. oright Eh, hapana rubatsiro rwamakawana kubva kumhuri vakatokudzingai vakatondidzinga vachitoti hanzi pano usagare saka inini kutouyawo kwendakaita kuno inyaya mhm. iyoyo kuti ndakakandwa mabhegi angu chi panze ndozi ndanditori naoption yekuti ndoenda kupi hama dzangu dziri kure hanzvadzi mhm. yangu First born yemba medu iri kwaMutare. Baba wangu naamai wangu vakashaya. All right. Hama dzenyu dziri kwaMutare munobva kwaMutare kupi kwacho? Ndobva kwaMutare kuBocha kwaMarange. Kumuraini rekwani? KwaGwisi. All right. Saka muri mwana wakwaGwisi. Mm. All right. Regai tipinde tione pavakapiwa nagogo. Eh, pavari kugara pacho makwasanda mberi. Eh, ingori flat tingaiti chii? handizivi kutsanangura ndoma vanogara mushure mekurasirwa nhumbi eh, nehama dzemurume eh, mushure mekufa kwemurume wavo muno ndoma vanoti mumba mavo eh, mavakatoofiwa nagogo saka zvichireva kuti zvinhu zvenyu zvese ndozviri pano handizivi saka munorarama sei e, zuva nezuva richibuda munorarama sei ah, ndinotoraramawo kana ndichinge ndaonawo munhu anonge achida kuvachirwa hembe kana ndatoshayawo munhu anonge achida kuvachirwa hembe ndinotongoswera nenzara nevana pari ngati paizvezvi mwana atobva kuchikoro handirina chekudya mabhisiketi auri kudya ndatopiwawo naamai vepamhera vekuti vana vakwanisa kuita sei kudya because hapana change nacho ndaona mwana uyu akapfeka uniform eh, mukomana uyu mm. eh, ari kubhadharwa nani chikoro mwana uyu uniform yaakapfeka iyi akatopiwa namukomo wake vakamusira vakapedza gre seven hmm. yekuti mukomo wake vakati vanotopiwawo waipiwa mauniform newekumavamo saka ndiwo vakasiyirawo munin'ina wake kuti akwanise kupfeka chi mauniform school fees school fees tapiwa anobhadharwa nebhimu ndakatombonyoresa kubhimu asi but pari zvino hatisati tanzwa api yacho kuti zvaright here kuti tikwanise kupiwa mari kuti akwanise kubhadharwa mari yacho nemavambo nebhimu yacho orit tikatarisa ndo munonzi maani maitakudzwa muri kuona kuti ndo imba eh, yavari kugara eh, nevana vavo zvekuti mvura ikanaya munayi here muno muri kuona mune wangu munonaya handiti Eh, saka mhuri yezimbabwe eh, ndo zvamuri kuona eh, zviri pano ndo imba yavo yawari kugara apa ndo pavanorara newana wavo ndofunga ndiwanongori mablankets pane shit nejuveti ndozvinguri pano ndo mapoto avo aripo hapana kana chikafu chandaona kana ndangoona mafuta ekuzora chete aya ndo andaona chete hapana kana chikafu hapana chinhu chatingati zvoni eh, nhasi zvaakutotaura kuti nhasi ndodovata nechi nenzara oh, nenzara iwe unonzani iwe unonzani orit ngatibudei pano saka eh, mhuri yezimbabwe Eh, zvekuti hamukwanisi kuisa chimwe chinhu muona zvakabiwa ka budai pandida kuvhara dho ndodhoo iri rekungo rekungosendamisa handiti rekungodai motobuda handiti mm. motoenda saka ndo e, chimiro e, chiri pano mhuri yezimbabwe e, apa handingakuudzirii kuti ungada kubatsira nechikafu here ungada kubatsira nepekugara here ungada kubatsira neschool fees here i think mai eh, mayani mai takudzwa vanotongoda rubatsiro rwese kubva kumbatya kuzvikafu pekugara pacho e, pakanakawo eh, chikafu e, ndo e, major ishu handitika e, yandiri kuti ndo zvinotodiwa kuti tiwane chikafu chiwane watoti mwana uyu ndomabeskits ari kutodya eh, ezuva ranhasi ratopiwawo eh, namai avo vepanext mati vepanext ano pamusika pamusika eh, saka e ndo nhau iripo hapana kana chikafu tangoona mafuta ekuzora chete so vanenge vachida kubatsira kuna mama ava munondibata kuinbox kana panhamba dzangu dzewhatsapp dziri 0027 840545636 dzekufona dzinotiwo 07752624 handida kuda kubvunza zvefoni bcause ndingakubvunza iyi foni sei imi musina chikafu foni is a luxury thing saka munondibata eh, vanenge vanochida kubatsirawo thank you so much eh, soul brothers eh, nekuona panoda need yes. tinokutendai handizii kana mune zvimwe zvekutaura aiwa ini ndotombotendawo totiwo mwari atoitawo rombo yakanaka sezvo vabva vatongoti tinge tichisanganawo pane dzimwe nhau dzatanga tichiita mhm. zvekuti kuti ndikwanise kuibva ndakupaiwo chichemo changu vavange vachibatsirwa tatenda allright mm. tinokutendai zvikuru eh, nekubatsira kwamunotiita Eh, ndofunga ndigogo abva vasvika anditi eh, mm. ndoda kuvatenda eh, nerudo rwavo uyai gogo ndikupei hagi uyai musachema gogo ndahwa kuti kwai ndima kamupa pekugara ndakamutora ne 14 years anditogo zvadi 14 years atona ataura chokwadi mune mwoyo wakanaka gogo mazviwa musachema andiudza zvose gogo ava vakanditora ndiine 15 years vakandipa pekugara musure mekudzingwa nemurume mwari akuropafadza igogo asati togokorwa washoma wanoita rudo rwakadaro eh, chokwadi mwari akuropafadza igogo indonzi tete joy ndoita zvekubatsira iri kutsvaka rubatsiro kune vana saka taudzwa naso brother tikati iregai tisvike tatombouya pano tikawashaya tisitambuya tikabvunza saka hatina kuziva mm, vanga vatuseri handizivi mune zvekutaura here dambudziko randosangana naro panoaka mm, zve zvandakapiwa nemurume mhm. murume handina mhm. shasa yenyu kukamera ndakapirwa nemurume mm. murume handina peji yangu yasati yabuda ndakatora mwana uya ine 14 years ndamuona mupark ashaya kugara ndichishanda kustate council ndobva ndati ah, vanhu vakanditi vanhu vanga chipambo he vanhu vakura singati zvinoona ini saka pamba pedi pana panochengetwa nherera dzakawanda tete vangu unfortunately havapo vakugara kuishuwe kunze ndobva vanditi tete mai gogo mutorei ndakatora mwana ubva ane 14 years akaroererwa maoko mangu ashaya murume wake afa akandifonera ndiri kwarusapi kuti andambonzire mwana wangu mukomana yandimbokunyaradzai andi mhm. gogo nda murume wangu ashiya asi ndiri kudzingwa ndikadzokera kumba mhm. kana chinji kana ngozi zvedzironda nachirara mugoronga tinongoita zviripo ngai hapana zvekuzviita ngatingoita se ngatingogara ndikamuti uchipinda mumba zvikanzi a ah, gogomba handidi nda kugara kupi ndikati manje iwe chikafu autenge mhm. ndakadya maabhurosi todya maabhurosi hmm. zvateta ipapo nge zvinhu izvi kana tisina hatina ichokwadi saka mwana uyu ndindogara naye ndatombomuti ko vakomana zvikanzi vakatorwa vakatorwa nabamukuru vavo hmm. vana va ndikati mukwana zvanitsa muchineswa ikoko dzoka mugari mhm. hazvina chakamboshata saka imhuri yangu saka rupi nerubatsiro rwamungada kukumbira kune vanhu vakateerera gogo inini rubatsiro rwandingada kukumbira inini ka ndinokumbira kuti dai vachitibatsira pane chikafu mhm. nembatya dzevana dzekupfeka chokwadi zvii zvekubhadhara rendi nezvimwe zvaiwa mhm. ati chikafu ndongona upenyu maomero wavakaita ah, unambomira zvakanaka vakatibatsirawo nechikafu nevana vangu vakomana ava naiye nepakugara iwa pakugara handina kana dambudziko nakusori mhm. chikafu hembe nenyaya yechikoro yandanzwachokwadi zvinondiitira handina kwandingambomurasira kana vanhu vanombotaura mm. kuti kana akakufira munoenda kumba munoti chi ndikati kana afa anenge angofa zvamuri kuti ndichaita ngozi musha mangu hazvina kana ndoti gogo kapeta christina kapeta panapa ndipo musha pandakarorwa asi ndakaberekwa kumusha majabulani piyasoni uyu mwana wanzvadzi yangu mm. piro

Mm. kuti chete tiri kubva kuspecial hat kunosiya nhombi mm. saka nguva yatauya tachida kutotarisa kuti pane vagara vanhu vakaita sei vakadii kana manogara macho mabamona ndamuona gogo ndakatongototumakaita basa mukamuazvina basa kuti pane zvinoitika ndinoti magumbeze kubika ndoniti tobika tese tirivaibana tisina musi wahatina mm. kana tinazvo toita setobika ichokwadi aiwa maita basa gogo ndokutendai chaizvo murabitwe zvakadaro orit musi ndamuti ndikunokumbira mumwe mwana kapesheni musi ndakamusekesaka